Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chakabvondoka muZimbabwe hakusi kudliwa rinopisa. E, Blessed Geza bombshell imba yake iri kupurazi was, bomb, was petrol bombed e, eh, neZanu PF ED team yevari akashi. Munongoziva mega zviri kurwadza ndezvekuti Geza akadeedzera kuti signal maiona here Geza signal yake ndeye mota dzakamuka dzakapiswa imwe yakapisirwa pamberi peofisi yasewic neliyestarlink dzimwe dzakapisirwa kudzimba dzana kuda tagwirei saka ipapo manje zanp f haina kufara munongovaziva vanhu ava imhondi dzevanhu havadi kukurirwa saka naivo manje they came back eh, guns blazing vakanopisa imba yablessed geza but vari kuzviramba vari kuti isusu hatizive zvakadaro so guys handizivi kuti chii chakadaro chinenge ngozi but musakanganwa kuti mc wa 31 chakachaya chakabvotoka blessed geza akadeedzera kuti signal maiona here saka tichitaura kudai vari kugadzirira mapurisa ari kutenderera in and out haasi kuvata nekuti vari kuhla signary asi unowanzwa vachiti everything is all in order kana kuri kuti zvese zviri right mapurisa anga adzokere kudzimba dzavo kuti kuti asiri achitenderera all over e, muzimbabwe so guys handizivi tinoti kudii asi manje blessed geza wacho e, anenge ari kumira nevanhu vakaita sana chiwenga e, vana chamisa ruma hezita hanzi vanenge nanatenda ebiti vanenge varikuda kuplana kuita iyavo government Saka munongoziva mega mukatarisa body language mazuva ano yachiwenga naED is not looking good. Tensions are rising high muZanu PF imomomo. Saka vamwe vanhu vari kuedza kuti Chiwenga ngaangwarire iye anogona kudliswa muchetura but Chiwenga mukatarisa recently mabodyguard ake awanda. So handizivi guys kuti munoti kudii nazvo but iye Chiwenga zvaari kunyanya kuramba ndezvekuti 2030 ed yanenge achipa haizvozvo ari kuzviramba ari kutsika tsika because ndiye ari kufanira kuti apinde aite president ma ed arikuda kupinda netsotsi kana akabvunzwa ed kuti uri kuti kudii na 2030 anoti aiwa ini handina basa nazvo kana kuri kuti for sure for sure iye haana basa nazvo anotadza nei kuvaudza vanhu vari kufamba vachiimba vachidedzera kuti 2030 ed yanenge achipa so guys handizi tinoti kudii asi 2030 geza akadedzera kuti uchaionera pawachi weed saka meno guys but nyaya e, yachona yatokora muto because vanhu ava munongoziva mega izanu psv yega yega e, mhondi dzevanhu idzi asi kana dzichipondana we don't care because taneta isusu tiri kutambura vanhu vakazara kunze kwenyika vachitadza kugara muzimbabwe nenyaya yekuti chii nekunyaya yekuti tiri kutambudzwa everything zviri muzimbabwe has been destroyed by zanupf ed problem yavo vanodya vega they don't even think about the people kuti vanhu vanofanirwa kurarama sei recently vakadedzera kuti mavendors hatisi kuda kuvaona vanodedzera kuti havasi kuda kuvaona sei ivo vachitadza kucreata majob employment hakuna saka murikuda kuti vaita sei mavendors vabe here because vanhu ava kana vachitotengesa ndo life yacho ndo life yacho nairi muzimbabwe everything vakadestroya vanhu vezanu p f ed team yevarakashi so guys handizivi tinoti kudii asi tinongoti thank you so much don't forget to subscribe and like our videos